Naende ntokorara nonya ninchara, besa teiyo okonyora nonya ebituma mbiyo nyomba, kwansandire mama arwarete bono nonya inche timbwati kebarua nkogenda gingochia kogenda ase naye gose na ase anene nachia korema nakora gose ne ewiki engima. Nabo ng'eterete emechando ya isiko iga iga mpaka ngocha narengereria ng'a gaki Nyasae naki atotongete bobe iga, tobwatire emechando enga buna eyio.
Inche nkoakana mbuya mono, buna mwachete iga mokanduseria omwana Esther isiko iga. Esther tware korera nere, gaki Nyasae akaimokia okoba kwaye igoro akarua iga. Nkoakana mbuya mono sana ase oria oramborete okoboko akanduseria Esther. Nyasae abasesenie abaruserie ayare amabe, abaruserie amarwaire, abaruserie ebigochanchera Nyasae. egere banyare kobuena, naende banyare gokonya abanto abange tari inche bweka bagocha gokonya. Mwanche morigereria, rituko rinde ngokoretera omogano korwa chinsemo echi iga chia Montorometu. Montorometu nigo egotoka ime ya Lyanyancha Bougouin, nigo egotoka ime ya Igare, ime ye constituency ya Uasin-Gisii County. Nachete ekenyoro eke iga engaki eyemo ngakora omogano bwa omwana omonyaroka oetete form four akanyora egrade k'B minus, ore korokwa Esther, oyio otakeire kogenda ase esukuru ya Bomet University. Ah, ekero nachete iga iga amariga arenge amange sana, Esther akorera, mamomwabo akorera ase eng'encho tabwati eschool fees ya okomojoin ase university. Togakora omogano naende amashabiki aito ase obuya agajoin in, omwana oria Esther akanyora ribaga riogojoin Bomet University, nigo aregotekia course ya Kiswahili History, Lakini rende ekero twachia korigereria, tokaranchera ki aramente kosi ere abe marketable, agacha komenta negento kende gekorokwa ng'a special education. Esther bono iga nagenderete aria chinsemo chia Bay Met University, nkobakera ng'a mbuya mono baria moa chipped in eria ko make sure ng'a Esther ochire esukuru. Ah, mamwabo ekero twarenge iga iga nigo arenge omoroiri sana, naende ngateba ng'a mpaka toirane tomanye ng'a progress ya nkaga ng'aki egocha ekogenderera koba. That is why I'm here today gokora efollow up

Oti Yao. nasimaereti? Mm. Nde buya pi. Totebia ng'a ng'aki korwa rituko riria naachete iga iga, mpaka bono nkiabere gegokorekana. Anche ngoakana mbuya mono. Mm. Buna mwachete iga mokanduseria omwana Esther isiko iga. Mm. Esther tware korera nere, gaki mm, Nyasae akaimokia okoba kwaye igoro akaruga. Nkoakana mbuya mono sana ase oria oramborete okoboko akanduseria Esther agendete komokonya mpaka bono iga. Mm. Naende akarambora okoboko akanyagachera echokonya nagure ime. Gaki ng'a omoakerano mbuya mono. Nyasae amosesenie, naende amorende, arende nomong'ina oye obwate obomo ase nomogaka oye agokonya. Yaani mong'ina oye tari gokwana kende. Nyasae abasesenie abaruserie ayare amabe, abaruserie amarwaire, abaruserie ebigocha nchera Nyasae. egere banyare kobuena, naende banyare gokonya abanto abange tari inche bweka bagocha gokonya. Gaki ngoakana mbuya mono, naende mbuya mono. Okay. Ng'aki Esther agenderete esukuru mwanya gokwana ere? Yes, agende esukuru. Esther ari buya, Esther agogete ari buya, agoteba na mbuya mono, Nyasae abaseni baria bamo- barambute okoboko ase asare. Inche Nyasae nankonyete korwa eprimary ngeita. Secondary nyasaye naro agankonya nkaeta, matumaini taiyo iga iga chibesa chiaburire nonya na echingu chiria esukuru mama arwarete iga iga, mama arwarete ngosinywa nonya ng'a ng'aki ngokora, onde taiyo ogokonya nonya na echae bono iga narure ekonda ngotara korwa echae, echae nare gotora ekonda egere ngore omotori, yaani kende engiya nonya mambia ntorieti kende. Mani matumainete eyogo agaka, nsaba Nyasaye gaki anyare gagokonya, yaani ninyore nonya na omonto bieka iga gaki ankonye gaki, nkwenda gaki esukuru nyore ngosoma Nyasaye gaki ankonye ng'ete gaki naende bado Nyasaye nabo akondorera amaabera, Nyasaye gaki andorere amaabera, onde bwensi gaki orandore iga gaki anyare gakong'ira gaki ansomi gaki, Nyasaye ngomoiraneria nkoiraneria Nyasaye one mbuya mono gaki, chumatumaini twaiyoo gaki etochandigete iga iga. tochandegete iga gaki, onde gaki oranche gaki nankonye iga gaki ang'ira nsome gaki nabo ngo ngwa Nyasaye nabo nkoiraneria Nyasaye mbuya mono gaki oyo oratware omoyo omuya gaki ang'ire gaki, ansomi gaki na Nyasaye nabo nkomoiraneria mbuya mono gaki, iga iga etochandegete gaki. Esta.
Ndikoro chitatomineria omoyo. Atomintorire nare nakorete class eight, ata akaenda esukuru ng'a yaani akaenda egasi ng'a kwenda arachie korigia esu efee achie gotosoma. Akaenda akaenderania pi naende are konywa amaru, orara nse tabwati nonya nere tari tari ng'a omonto orarigia chibesa, are konywa amaru okonywa gwoka. Ogenda bono agachaka aigwa ng'a naetire amatemu, agaaka ase emirima naende akarimerania.

Naroche Nyasaye, inse omo Nyasaye nabo akondorera amabera gochia motwe. Nabo Nyasaye akorora amabera chio, na omonto ochandegete Nyasaye ore igoro nabo akorora ng'aki oyo nachandegete tiga amokonye. Inke omoyo ngateba ng'a rituko eri mokae efamiri yaito ne change. Inki otetocha kobekera gwachire university? Intwe tokwenda nsome Bachelor of Education.

Igo engaki twarenge iga nkwarwarete, ng'aki bono iga afya yage ere? Afya yane ere engiya, engiya pi, ndi, ndi buya nomogooko. Naende by the mwanche omorigereria tabwate SHA, ntoya regestete SHA asare. SHA egacha asende, ekagenda nyagitari nkabuyanigwa, yaani ngaaka Nyasae na mbuya mono agenderete koonsiseni naende oria orambutete mpaka akambekera SHA. Gaki Yeso tiga amose- amorende, amoseseni naende amorende, amo- amoseseni amoruserie amarwaire gaki oborwaire bore asare amoruserie. Ee gaki Yeso aka- Yeso tiga akore egekone, Chia ng'aki twanyenyekanete mwaka. omwaka omogima.
Eh, Bono ng'ake igo nse- ore ore buya. ande wero.
Eh. Ee, ngoteba Nyasae tiga anya gokora emeremo eyio. Ee.
Inki otabwati naende bono? Bono na iga ngoakana Nyasae na tiga ankorere egekone, oyoranche gonkonya. Omwana naro omomura, nere okorete amatemi buya sana, agaeta buya sana. Omwana oyio nere ntagete gaki oyoranche komong'ira namong'ira nonya nekosi, gaki arusikwo iga iga nere gaki tabwati kende agokora. Yaani natagete arusie koga. Nyasae arambore okoboko gocha asare, buna arambure tagankonya, nere arambore okoboko amokonye. Alafu no- ne- nenyomba nere nera igora. Ebochogete omwa- ema- amagena aya embura egacha egaka igo, bono nosoa ime igo tu. Oraite omwanche omorike nkore tande omomura oyio nere akwane ama erimo gose abere igoro ya ogokonyeka kwaye na nabwo oranyore you never know oyo okorigereria nabo okonyora ng'a nere osirire omwana oyio omomura Mm, Nyasaye omwana omoiseke otiake. ntwakorete omogano oyio ore Esther Esther by the way, she is very okay she is in school naende Nyasaye nere agendete komorwanera aria ase Bomet university ngaki arache holiday ntonyore recap nere at least nere arateba ng'a university ngaki emoirete eh, kogenda kogenda kwagachi kwagachi at least nere okonyekire Mama omwabo, aa, engaki etwachete iga iga nigo arwarete, lakini rende Nyasaye omokonyire, ntwanyorete enchera, eh, tokamoakanera sha, eh, the entire here, naende togoakera our loyal fans ng'a mbuya mono ase engencho yogotosiira. My brother, thank you so much, my sister, thank you so much, ase ababere ba chipped in, ase engencho ya oko make sure ng'a efamily eye iga yabeire buya. Mbabwate enyomba ya kibara by that time, ekero twachete iga iga. Bono iga enyomba ya kibara yagachiru at least nero nateba ng'a mbuya mono. Mbuya mono, mbuya mono, mbuya mono, oria onya oikorete okoboko iga akanyagachera, Yeah. konya nagure ime, gaki ng'a omwakere na mbuya oo Nyasae anyakomobikoa emiaka yonsi. Mbuya mono. Igaa. Mwaka mwaka konya gocha?
Mogaka tanya gocha, Mm. yaya tanya gocha koburia. Mwakwanire korwa engaki eria?
Naagete ase emirimo, Mhm. Lakini agateba, Ngocha gocha are omotenwa ikomi na kabere, tingomanya bono ere, bo tindamanya naye mochando okia abwate atanya kooroka Bono ere. ndimo akire ase ense, Eyo akire lakini ase mbuya are, mbuya are ase akare. moyo are. Moyo are, are omoyo are. Okay. Tokonya komosabera nere kagocha konyora chingaki nere ache ache korera efamily yaye. Eyi Tari Nyasaye bo.
togosaba. Ah, mwanche omorege ntekoreta omomura oye, gwatebi- gwatebire nabwate omwana omomura, nere tiga ache ag- ekwanere. Esther nabo aikwanerete, akanyora omonto akamokonya. Bono omomura oye nere okorete form four, bakorete amo na Esther. Ebakorete amo na Esther, yaani Esther Nyasae aga- am- akaramborirwa okoboko, agakonya. In fact, Bono mwanche oyo omoregere. otigaire nere ntagete nere gaki a- Nyasae akore ogwancha kwaye, gaki arusike nere gaki tachandeka. Mwanche omorege ekero twachete iga iga, ah, in fact Esther bakorete nomomura oyo mwabo. Ah, lakini bono ekero okorarigereria Ladies first eh ekero okorigereria enchera ki Esther naende naetete ake e B minus abwate momura oye yara inki abwate? Esii. E C plain, C plus? Esii Okay tiga ache ayeresere bieka nere toigwe ng'a inki abwate. You never know, God's time is the best. Nabo oranyore ng'a rero

bono nare na omogoka ase mwatemete, naende natete na inche nkonywa ase na inche mbweire eki nkorusike ekiagera narabeire rituko igaa sana, korende nabo nkakorete amasomo ane, nabo nanyorete egrade eria cia C brain, but tinanya konyora onde okonsapotia okombira esukuru. Sahii nonde isiko igaa lakini niche konde nkonyara gokora igo tu.
Alright, korwa twachete iga igaa chinki kiabeire kiagokorekana ase enobe?
Echinki mwakorete ne engiya mogakonya esista yane ekagenda esukuru, nabwate na omogoko na inche bono nabo etakeire na inche nkonywa na inche ndwe isiko iga iga. Ekio ogoteba baria bakonyete mosubati omino? Inche nkobakera ng'a mbuya mono, tiga bagenderere komokonya igo kabisa, ekiagera kobabwate omorero bwa ogokonya nabo Nyasaye nere akobakonya. Kwanya gokwana nere.
Ngorakwana ande nere iga. Naki agotebi university emoirete.
Agontebia nyuma mbuya are kabisa iga aria. Nabwate na omogoko nainche agoteba ng'a gaki iga omonto atakorwa ande ankonye nainche ndue sikuga iga. Nainche nabo agosaba igo. Ase omonto okorigererete chinsa echi iga, mosubati omino ekero twachete iga iga namoete ribaga nere agakwana, nabanto bakamorigereria bakamosupport. Naye bono. ase chingaki echi egento egokora ribao chia ase ekamereri. Ere ase omotegereri ng'ai gwasomete, grade ki kwabwate, bono iga buna kwabeire isiko ng'aki econdition yabo ere gekoba. Nabo igo nki batagete bagokonye, ng'ai otagete kogenda, kosi ki otagete gokora. Ee gwatemire gwa identify chikosi ibere isato ase omorigereri okorigereretie nabo oranyore ng'a tokomanya oyo okorigereretie nabo oranyore ng'a okororeire amabera, ogosirire.

Rinde tingotoma naende rinde nakora nonya na ewiki ntari kogenda sukuru, nonya na amasomo mpaka inche ang'erengererie ng'a sukuru bono ngotiga, naende ng'ee omoyo mama ntari ng'a genda aye sukuru, nabo nasomerete obokong'u mpaka ngaika form four, nabo naigete form four, omwarimu nabo andochetie amabera ekiagera eschool fees yabete enyinge. Tindambori kwani ng'a aye enga kwani onde tari ogotenena school fees, amacheyi aye abaibori nabo bare lakini nkonya korigia bare ase bagoteba, inde nachaka iga mama okonyora gochire ekondo ng'a gose mia mbili, naira esukuru. Alafu bono nabo nakorete iga amatemo, nabo na nakorete amatemo, ninkorete kcse nabo nabwate emechando, nonya na esukuru ekero narenge ororo nare narwarete. Nkaremereria amatemu, ngakora, nabo nanyorete egrade gie C C brain. After nakorire esukuru, ngacha ngachanga bono, ngaisiko iga nabo ng'etete emechando, yaani tokorara nonya ninchara, besa teiyo okonyora nonya ebituma mbio nyomba. Gwasandire mama agwarete bono nonya inche timbwati kebarua nkogenda ki ngochia kogenda ase naye gose ase anene nachia korema nakora gose na ewiki engima. Nabo ang'eterete emechando isiko iga iga mpaka ngocha narengereria ng'a gaki Nyasae naki atotongete bobe iga, tobwate emechando enga buna eye lakini aunty yane nabo abwate gagocha gakoreta Brian. Bagakonya omosike ominto akaenda esukuru na inche nkayea omoyo bono nabo mbwate omoyo okorema ekiagera ng'a na inche angio rituko ndike na inche okonyora Nyasaye onkwereire na inche nakonyirwe, mbwenu eki nkojoin na inche esukuru egere mbwe mbwegi gotema gose ni ntobwate gosiria emechando eye yaito. Ekero gwategerera John, namoa ribaga at least akwane nere ng'aki atagete obokonyi. Ah, tinkomanya oyo origereretie omogano oyo iga, nabo ekonyora ng'a naye kwaigure estory ya John, naye kwamokonyire. Mosubati omogonto okorete estory, and I really thank everyone, ere nakonyegete e university are, naende agogenderete buya, eh, antebia juzi nkoenda bare baka chifunction, naende agenderete buya because of our funds, eh, mwagerire.

bonsi bare form four at the same time baeta oyomo C plain oyonde B minors na omong'ina omokong'u sana naende ngaki twachete arenge omorwaire abanto bamogera nashe aria oroche buna arigentete buya naende Nyasaye agendete komorwanerera. Neba obogima bado mbori buya rende endagera bado nkonya go struggle bare lakini rende ere egento ekenene natete abana baye basome, basome mambia banyare komokonya.

Inche bono egento natebe, abwo bagakira mbuya mono, ase mwachire gotosupport ase enka eye yaito naintwe twarorekanirie abanto, naende nyasaye anye kobamenta chinguru na obong'aini, ekero mosa mong'ee gosapport abanto bande, tari intwe tweka amo nabande abwo bachandegete buna intwe. Nyasaye naro twatwara oboremu ase kera ring'ana Nyasaye ngocha are at the right time. Omanyete ekero omonto obwate obokong'u nasoma amariko agateba ng'a sometimes nabo ogotwara obokong'u, obokong'u obo iga bwakoa oboremereria, oboremereria bwakoa echaracter, echaracter yakoa ogosemeria. So in this scenario omanyete omonto obwate oboremereria na omonto oeteire emechando because togo togotwara tokorema onye toraetera gento gekong'u. Egento egekong'u naki egokong'ia enkoro yago, gwatwara gosemeria ng'a ebinto nkogora ki? Ebinto nkobire buya. Bono twara gosemeria ng'a something good is coming, something good is coming, tari oo? Alright, omonto omorige tiga ndete anko yaye, nere amente ring'ana erimo ase ogocha gwaito iga alafu torete anti yabo iga iga, oyotorete iga iga naende rero ochire, tokore omogano oye korwa ase aiga. Yeso mwanche morigereria ekero uncle ya John are iga iga, mamu wabo John are iga aria, buna tore twensi iga iga ase eng'encho naende tore gesona ase eng'encho embura egotwa, bono tware ng'a tiga toigame gesona, aa mokumi engiya ekarete totenenete gesona ime, ase eng'encho ya situation ya amang'ana ya embura, bono rende naki toiga ime iga togokora omoganda ase eng'encho naro ntakoreti bono, ntogocha konyora ribaga naende riokoirana gocha iga iga. Karibu sana. Mbuya mono,
inche ase erieta nkorokwa Tom omwakano oenga, inche neango ya John, nchakire ase obweng'e goteba ng'a mbuya mono, naende mbuya mono sana ase baria bonsi bakunetwe bagankonya omwana oria Esther Gesare agasoa eyunivasiti Bomet. Naende nateba buna kwamoirete oo. Ee inche namoirete.
Okay.
She is faring on well. Ee, Nyasae nomuya, ochakire kobwata environment ya ororo, bono omopira na ensemo yaye togenderete komotebia ng'a ake ase amasomo, atoe good grades ekero agokora. Yeah. Iga ase bonsi baria bagosikire, nasukuru sana. Thank you.
Morosa gogenderera komokonya, goika abukorire. Ee ng'iche ring'ana ria kabere, abana abwo abarenge esukuru eyemo ria nyachuo, bagaetera rimo omwana narara naende oyo tokoroka John Kaisa. iga abwate eseaplane, na okogania kwaye rero amang'ana buna aba, etokoboria omwana ninki arigetie abe ekero arure esukuru. Eh iga atagete gokora automotive engineering, ase esi yaye iga ebwate obori tagwenerete gokora ediploma, eyio ekoenanwa ase nonye ne institute yaito ya usonga, ekero twatema koboria efisi eye twatebiwa ng'a akorenta emiaka etato, omwaka oyomo atakeire goakana elufu sitini na tano. Igo bono nekero tobegete kwa jumla ebinto bionsi biria agwenerete gokorerwa, na ekosi eyio ase ediploma agwenerete agende emiaka etato. okorera gwaito gaki ng'a enyarekane onde ogokunwa atobwatesi nere rende ase ogokora kwaye buna arue esukuru tatigara isiko Nyasaye atobwatesi ase esukuru, oria onde gakona gosoma eyunivasiti Bomet nere atoke nonya bosongo, gose institute ende eye eratware ekosi eyio, nere agenderere gokora erio mambia bache bakonye omochie oye. Naro ayio ndatebe naende mbuya mono, genderera gotokonya ase mokonyara, na Nyasaye oria okoirania, airanie ase kera omonto oria okoba namabera ya ogokonya. Mbuya Mbuya mono.
mbuya mono. Timbwati kende nkomenta goetania amang'ana aye, tiga ndetantie aya iga iga nere akore, togochia gokora korwa ase aya iga. Mbuya mono sana Brian, ng'ai nare gokwana inche, inche naretete evideo entang'ani iga iga ekero omwana ominto a- arerete sana, akarera na amayia ande amanene, mpaka mogakuneka, omobisa oria korwa aria kwakunegete okairesta esukuru Bomet, Mungu akubariki sana. Obarikigwe, osesenigwe gwetania ekerengo, naende Nyasae akobwenie, Nyasae akoigorere chinchera, tore to- toremerwa, naende Nyasae akobe omoyo ogenderere gokonya abande. Naende bono omwana onde nare ayigo oyo Kaisa buna atiekire goteba, gaki nabwate okogania agende esukuru. Na omwana omuya sana inche konya igo ngondoka ng'a ndanyore onyure enyasore, onyure amaru, rakini noe ase eng'ina aba agosoka ekondo, baragera. Na omwana ore omuya. Gaki naende ngosaba Nyasae akune oyomo naende, buna akune oria o Esther, akune oyomo naende anyare konyora akonyara gokonya omwana oyo iga kaisa anyare kogenda esukuru eye yaye abwate okogania aende automotive engineering. Gaki inche nkobairaneria mbuya mono, buna mogendererete gotorigereria iga, buna mogendererete gokuneka, Nyasae abasesenie. Nimbwate okwegena ng'a oyomo ngokuneka are akonye oyo. Joyce ntwa omobisa oria namokonya, naribe rusa omwaka omogima, nagache echo orogoro aiga konya etarenge ororo, gaki inkobairaneria mbuya mono. Esther nkona go to update are, na omong'aini nkona gokora are buya, na oria okomokonya nkona gokwana bare nere, gaki mbuya mono enene. Mbuya mono, mbuya mono etari na kerengo.
Okay. Asante. Ah, manche morigererie ekero okoigwa kero omonto agoteba ng'a mbuya mono, Aa nering'ana rikongokia sana ase eng'encho ekero togokora omogano gwaa kwanyora ngosikigwa ore gwakonya egento ekero netoratebe korwa aseee tore iga ng'a mbuya mono. Ring'ana mbuya mono ndibwate oborito sana, nonya onde nyasae nabo agogosesenia ase kwarusia naye nabo bigo okonya komenta. Omoro oyo iga John Kaisa onde nere orataka omosupport nabo akomosupport naye nyasae nabo agogokonya. Automotive engineering Nabo nkorotore chinamba iga, naende onde obwate ase omaete may be ecollege ende arasome nabo ogosupport nabo okomotebia. Onde otagete ache nonye ase arasome gocha it's a good school eramokonye anyore ecourse eyio ya automotive engineering mechanics nabo okomosupport. Bono omong'ina intogokora naye rende twakwana rende na omomura tiga tokori naye rende. Totebie ng'a bono ring'ana riria riamoeretie ogochia gokora toroche omomura okwanire aa? Gose bati omino okwanire? Agateba aa rero nkorera kwarenge naende? Aya tinkorera.
Gwakong'ire?
Nakong'ire.
Nyasae ondoreire amabera. Amen.
Nabwenire.
Na abande bonsi barwarete buna narwarete, Nyasae nabakune babwene. Mbuya mono.
Gaki egento ngoakana mbuya mono. Naakire na mbuya mono. Baria bansupoteti bonsi pi. nabakire na mbuya mono, mbuya mono etakoera, naende mbanyore echange korwa ase bare buna bansuppoteti, Nyasaye nkorwa are ekeegu korwa ase bare. Tata tiabairaneri na mbuya mono, nore nachandegete amatuko amange lakini Yeso ombuereire, nagendete kombuerera.

Eri neriogo ri'omwana Aye naki neriogo. neching'eni Eh? nchichi neching'eni neriogo ri'omwana namoyekerwa omogaka Mm. ee lakini bono eri neriogo Mm. bono echikoni noo ngouta chisuguri moroche buna chimwamete Mm. yaani ngotwa eruba iga ogotwa eruba oka ee noo nchandegete iga iga Igo abana obwate ejikoni. Ejokoni nere eye.
Kore Obwensi nere oratake komobekera ejikoni nabo akomobekera. Ee, gaki, oyo orakore ogwancha kwa Nyasaye, gaki anyagachere ejokoni nero gaki, mm, Nyasaye nkomoakera na mbuya mono, Eh, mbuya mono etaere gaki. okay. Andorere amabera na gaki, mobeke ejo, mobeke ase agiya nere abe ero,

Nyasaye tiga abaseri. Nyasaye tiga abaseri mwensi pi Eh, bari mogendete konya korigereria gosibo subscribe onye tora subscribe ah. eh, kare gwa subscribe ri okoba part of our ministry part of our family iye konya gokina kera rituko nande togwaka ng'a mbuya mono subscription yago nere kero tokobeka estory iga yakoe notification kwaba oyomo bwa abatang'ani korora eh, akero kwarorire iga naintwe twanyora support goetera ase ebiwa yago thank you so much god bless you